Sosban yn berwi ar y tân, babanod yn crio, plant yn sgrechen, mae fe'n sîn domestig bydde pobl dros y byd i gyd yn gallu nabod. Wrth gwrs, erbyn hyn mae'r gân 'Sosban Fach' wedi ffindo catref saff rownd bwrdd cefnogwyr y Scarlets yn Llanelli, ond nid dyna diwedd y stori, na'r dechre. Sefydlwyd Llanelli fel tref ddiwydiannol gyda dyfodiad cloddio am lo yn ôl mor bell â'r unfed ganrif ar bymtheg, ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y ffrwydrodd y dre go iawn. Sdim lot mwy na sain strydoedd yma bellach yn arwydd o'r cynnydd hwn. Mae rhan fwyaf o'r adeiladau diwydiannol wedi mynd nawr o'r dociau yma yn Llanelli. Chi'n gweld fflatiau newydd a mannau bach agored, ond mae 'na un adeilad dal yn sefyll yn dal. Hyn bympaws oedd hi, a nawr bwyty newydd yw hi, a'i enw? Sosban. Pffff. Hanesydd ac awdur llyfrau am Lanelli yw John Edwards. Dechreuwyd y trên metel yma yn 1800, neu tymor bach cyn hynny falle, gan dyn o'r enw Alexander Raby a ddaeth o Lloegr. Ac yn dechrau gwaith Harn. Yn fuan ar ei ôl e, mae dad boi o'r enw Charles Neville o Birmingham, fe ddechreuodd e waith copor yma hefyd, a wedyn ni ddaeth y gwaith tin neu'r gwaith alcan. Cyn bo hir o'dd 'na ddeg o weithfeydd alcan yng nghanol dre Llanelli, yy mwy nag unrhyw dre arall yn y byd, dyna pam mae wedi ca'l ei enwi Tinopolis. Byddai cynnyrch tin a haearn yn cael ei allforio i bedwar ban byd, mor bell ag Awstralia a De America, ac un o'r cynnyrch yma oedd sosbenni, a baswyd llysenw arall ar y dre, Tref y Sosban. Felly pwy ysgrifennodd am sosban fach yn berwi ar y tân? Ymateb, rhaid mynd i'r fan lle bydde milodd o weithwyr y pylle a'r ffatrïoedd mynd ar eu gwylie. Canolbarth Cymru. Wel o tua 1850 ymlân dyna pryd ddath yy y reilffordd y Gee Double-you Are i Lanelli am y tro cynta. Cyn hyn oedd yym m- pobol braidd yn myn' o'u pentrefi hunen ag un o'i ffefrynne nw o'dd myn' i i Llanwrty ne' Llandrindod oherwydd o'dd y ddou yn spa. O'n nhw moyn awyr iach, wel so o'dd y lle yma llawn mwg i gyd o un fath na'i gilydd, a o'dd y dŵr yn iachus, o'n nw'm yn yfed y dŵr, ma' nw yn meddwl bod e yn neud lot o ddaioni iddyn nhw. Mae'n debyg mai y Rhufeiniaid oedd wedi darganfod y ffynhonnau hyn ganrifoedd yn ôl, wrth gwrs. Mae olion y ffynhonnau yn amlwg o hyd yn Llandrindod ac i lawr yn y parc mae'r adeiladau lle byddai'r gweithwyr yn heidio i anadlu'r awyr iach ac i yfed y dŵr. Wi yma yn y pymphaws nawr yn isdedd ar y bar gwreiddiol yma, marmwr solid yw e a chi'n gallu gweld stains o'r dŵr, y minerals yn y dŵr achos dim jyst un fath o dŵr we- fan 'yn chwaith so Oedd dewis o dŵr sylffar neu seilain ac yn y blaen. Ac oedd y pob fath o dŵr yma'n gael effaith ar y corff. A fi'n siŵr bydd rhaid i chi fynd i'r tŷ bach. So roedd yr adeilad yma 'di gael ei syrawndo 'da tai bach. Ac os o'ch chi'n gyfoethog, digon gyfoethog, byddech chi'n gael menyw lleol i fynd i ciwio lan i chi fel byddech chi'n gallu jyst mynd straight straight mewn i'r tŷ bach. Mae llun yma, a chi'n gallu gweld o'n nhw'n cymryd e yn rili o ddifri achos mae'r dyn fan'na yn edrych fel y pharmacist yn y côt wen yma. Cewch chi fan hyn poster yn dweud yn gwmws beth sydd yn y bobl spring, the Roman sulphur spring, the magnesium spring, radium sulphur spring, mae'n siŵr taw dyma'r un radioactif. This water has been examined at the National Physical Laboratory and the report shows definite traces of radioactivity. A wedyn co ni fan 'yn ca'l y beach spring dyma'r un odd yn am ddim wedyn. O na ffrocs gorgeous dy'r merched. A dyma'r Cali Beats a yn y Gymraeg enw'r ffynnon yw'r Ffynnon Haearn a dyna oedd y mineral content yn y yn y dŵr yma o'dd e'n dda i bobol anemic ag o'n nw'n gwbod yna pry' 'ny Ni drial tymed bach. Jiw, mae'n hallt. Lawr y lôn o Landrindod mae Llanwrtyd, sydd â llai o olion y diwydiant detox ond yma mae gwreiddiau sosban fach. Ar ol diwrnod o gerdded ac yfed dŵr byddai'r gweithwyr ar eu gwyliau yn ymgasglu am nosweithiau o adloniant a chanu. Yn 1877 roedd Mynyddog, neu Richard Davies, o Faldwyn, wedi cyhoeddi llyfr y trydydd cynnig, ac ynddo ddarn o'r enw Rheolau yr Aelwyd oedd yn cynnwys pedair llinell gyfarwydd. Pam fo Catherine Ann wedi briwio, a Dafydd y Gwas ddim yn iach, a'r babi yn nadu a chrio, a'r gas wedi crafu John bach. Ychwanegwyd cutgan a phenillion eraill i ffurfio cân newydd, oedd yn cael ei chanu yn neuaddau a thafarndai Llanwrtyd. Roedd sosban fach wedi ei geni. Fel llawer o ganeuon gwerin, mae anghytuno ynglŷn â phwy yn union ysgrifennodd y geiriau. Ar yr un llaw, mae pregethwr annibynnol, DM Davies, yn honni taw fe ysgrifennodd y geiriau ym 1895 yn y Ffynonnell Isa. Ac yn y gornel arall, Talog Williams oedd yn dweud mai fe ysgrifennodd y geiriau pan fuodd e'n aros yn Tŷ Britannia yma yn Llanwrtyd. Cyfrifydd o Dowlais oedd Talog Williams, gŵr a aeth 'mlaen i fod yn fars cadeiriol. Talog enillodd y ddadl a mae 'na blac las yma ar ochr The Britannia House ar Stryd Fawr Llanwrtyd Wells yn darllen Cafodd Sosban Fach y Gân Werin enwog ei chyfansoddi yma gan ymwelwyr o drefi diwydiannol gorllewin Cymru. Mae pum pennill i gyd yn fersiwn Talog Williams a gyhoeddwyd yn y South Wales Daily News yn 1915, ond yn ddiddorol, yn y Gitga'nt does dim sôn am y sosban ar y llawr, mae sosban talog yn aros ar y tân. Cariad y gân o Lanortyd tua'r de tuag at Lanelli gan weithwyr.